Ki te whei ao, ki te ao mārama. Kua pukuriri katoa a Rangi McLean ki tētahi kaihoko kai te whai moni mō te peita i tana mataora engari kāre i whai whakaaetanga. Te whara o te wairua, te kitehana tērā, te whakarongohana ko pēneitia. e tētahi, e ētahi nanakia e noho mai ana ki roto o, o Uropi, ki roto o, o Tiamana.
Ka whai māramatanga mātou i te hui motuāki wā te Pirimia ki Whītī, i tā mātou karere tōrangapū i mua i tana whanga atu hoki ki reira, ā, ka tahuri atu tātou ki te marae o Te Papa-i-ō-uru, te wāhi e takoto nei te tūpāpaku o Lady Kuia Morrison. E te tī, e te tā, rarau mai ki te ao marama. Kua hinga te pouwaru o tā Howard Morrison, a lady kuia. E 84 tau te pakeke i te pakanga roa ki te mate wareware i te Rāhoroi nei. He wahine nākau whakapuke i te ao hauora wahine, i eke ia i a ia ngā ara taumano tiketike e 14 te maha. I tana huringa tau 72 i whakanuia e ia tōna rā whānau i te oma tau mano i te Āporo Nui o Amerika. He kaitākaro poipātū, he toki hahau pōro i ōna rā anō hoki. Nā, mō te roana atu i kōrero a Te Ao Mārama ki te māngai o Ngāti Whakaue ki a Monty Morrison i te rā nei, i waho atu o Tamatekapua i te marae o Te Papa-i-ō-uru o Ōhinemutu Rotorua, te wāhi e takoto nei te tūpāpaku o Kuia. Ko te pātai tuatahi e ui ana ki te āhua o te whānau pani i tēnei wā taumaha. Wao, ko te mea e tika ana, wao, tino pouri, koina te mea e te tuatahi, hei kokiri matou i te marae nei, inanahi ra, ana ka taea a to tatou taonga, a Rangiwhata, i te marae, ana, aroha ana ki a matou, engari tenei wa, ana ka noho tahi matou o te whanau, i raru i tenei te kapua pouri.
Na, i pānui tuatahitia e Te Arawa tōna matenga mā te Pukamata. E ai ki taua pānui, ko te mate wareware tētahi o ana tino māuiui i. Āe, āe roa rawa tōna, tōna, tōna māuiuitanga, ā, mōhio nei tātou tōna māuiuitanga, ā, i te wareware, ā, i te tuatahi, noho i te kāinga, haere ki te hōhipera, tiaki ai te whare aroha, ā, ā te mutunga, ana ka hoki mai ki te kāinga, ā, mate ai.
Na ka kuia haere ka taumaha ia i te mate wareware engari he wahine whakapakari tinana ia, he aha na kaupapa nui i oti i a ia i tona wa? Wa tuatahi ra o ana hikoi, hikoi huri no te taone nei, te hapori nei, na no rawahi ano i te Boston Marathon, wera o ona hikoi roa, a no reira ko te hauora te tuatahi. Nō reira, koinā te kī, ā, hoki ngā mea mahara ahau i te wā i takoto ai a Tā Hauata i runga i te marae, tēnei wahine, tōna hoa rangatira, oho ai i te moata, hīkoi haere nei, huri noa te hāpori. Nō reira, koinei te kuia nei. Tēnei te kuia o tēnei marae.
Nō reira, Monty, he aha ngā whakamārama mō te rā nehu?
Te Rānehu Āpōpō a te Tūreit, te 11 karaka, ā, i runga i te marae a Tamatekapua nei. Nō reira, koinā whakapiri mai, ā, whakakotahi ai a tātou katoa i runga i te marae nei mō tēnei, mō tōna rā whakamutunga.
Ahoy anō ngā mihi nui ki a koe e Monty.
Ā, kia ora rā tātou.
Nā, kia hoki mai ki te ao mārama, ko Tūnuiārangi McLean tērā kua ngaua e te hunga whānako pikitia. Me te aha, kua kitea te ngoikore tonu o ngā ture manaaki nā tāngata mau moko kauae, mataoro hoki. Nā tētahi ringatoi nō Tiamana, tētahi whakaahua o Tūnuiārangi i whānako, I tētahi whakaahua nā te Kāetango Whakaahua nā Michael Bradley. Nā, i peitahia tērā whakaahua, nā wai ka hokona ki Etsy, tētahi whārangi ipurangi toi. Kei a Tūmamao Harawira na whakamahuki.
Mo te hunga mau tā moko, kāore he tapu i tua atu. Kei roto i taku tā moko whakairo taku mataora, Ko waku whakapapa katoa e pā ana ki taku taha Ngāti Porou, ki taku taha Tūhoe, ki taku taha Waikato-Maniapoto. Heoi anō ki raro i ngā ture o te ao, kāore he whakamarutanga mō rātou. Tāmoko and Māori rights in particular are particular to New Zealand and Aotearoa, so it may not be understood you know, overseas in other jurisdictions and also it doesn't have extraterritorial effect in if the rights did apply. Nā Gerd Streisel, he ringatoi nō Tiamani, te peita o Rangi McLean i tā. Kātahi ka ngana ia ki te hoko i te peita nei mā runga i te whārangi hoko toi o iti. Hei tā McLean, inā te mōrikarika o tana rongo, kai te hokona tana peita. Kei te tino nākau nui i runga anō o te whara o te wairua, te kitehana tērā, te whakarongohana kua pēneitia e tētahi, e ētahi nanakia e noho mai ana ki roto o Ūropi, ki roto o Tiamana. I ahu mai te whakaahua o McLean i tētahi whakaaturanga toi nā Kaitango Whakaahua nā Michael Bradley. He whakaaturanga whakatairanga i te moko kauae, me te mataora. using an old style photography and I thought what would happen would that it would appear that the e tā moko would disappear uh but then obviously needed to balance that with the modern day digital photograph to see how they truly looked at the moment. Hei tāna, i roa tana whai i ngā tāngata mau moko, e whakaae mai ai rātou ki tana tono. It's quite upsetting for myself because I've worked so long to, to gain the trust, to talk to people about the work, to, to say, this is what I'm wanting to do, and they give, they give me that trust. Kai te noho te rōia nei a Sarah Chapman hei māngai mō McLean rāua ko Bradley. I te wā tonu nei he nui noa atu te mana o te whakaahua i tēnā o te tangata, me te mea nei kua tangohia e Eti te peita i tana whārangi ipurangi.

Hei tā Matua Rangi he kaupapa tēnei e hāngai ana ki te tika me te pono. Pēnā i whakapā mai rātou ka taea au te whakamārama pēni ana te whakatūpato i a rātou. I whakapā atu a Te Ao Mārama ki a Gerd Streisel ki te kōrero mō te kaupapa nei, heoi anō kāore ia kia whakahoki kōrero mai. Tūmamao Harawira, Te Ao Mārama.
E tōpū atu ana ngā ūpoko o Te Moana-nui-a-Kiwa mō te hui tuatahi atu i te taenga tuatahi mai o Te Mate Korona. I tua atu i ngā take āhuarangi me te ringa kaha o Haina, ko te ū ki te whakaaro tahi i waena i ngā ūpoko e noho kaumingomingo tonu nei. I mua i te rere atu o tā mātou karere tōrangapū a Whatitiri Te Wake ki Whītī, i kōrero mātou ki a ia mō ngā take ka puta pea i taua hui.
Kua tere tupu te āmaimai me te māharahara i waenga i ētahi o ngā upoko o ngā whenua 18 rātou te hunga e whai pānga atu ana ki te runanga nui o te Moana nui ā Kiwa. Hai tēnei wiki tonu ka tū te hui 51 ā mō te runanga o te Moana nui ā Kiwa, Ko tēnei momo rūnanga a ka āta matapaki, ka āta wānanga e ngā take e pākau ake ana ki te takiwā o Te Moana-nui-ā-Kiwa, arā, ko ngā kaupapa āhuarangi, arā, ngā kaupapa kia kaupare i ngā i ngā mana nui pea e whai wāhi atu ana ki Te Moana-nui-ā-Kiwa. Engari, i tērā. Whakatau, kua wehe atu a Kiribati kāore kore ka noho mai ko tēnā hai kaupapa kōrero mō te Pirimia, mō Jacinda Ardern. Hoki atu ana ki ngā kaupapa āhuarangi e mōhio ana tātou, 1.3 piriona tāra te tahua pūtea mō ngā take āhuarangi hai tā te kāwanatanga tōna 50 ōrau neke atu o ērā pūtea ka tuku atu ki te Moana-nui-ā-Kiwa e mōhio ana tātou hai tēnei wiki tonu ka puta I a Jacinda Ardern tētahi whakatau mō ērā pūtea, ka pēhea te whakapau i tērā pūtea ki roto o Fiji. Heoi anō, e mōhia hoki ana tātou, nō te wiki kua pahure pāngia ai te mate urutā ki te Minita Take Aorere ki ana Naia Mahuta, engari i kōrero mai ia ki a mātou i te Paraire kua pahure ake me te whakatau ka whai wāhi atu ia ki tēnei kaupapa nui whakaharahara. Ā, ko tētahi o ngā kaupapa kōrero mō Nanaia, ā, ka pēhea tana ū, tana whakamahi i ngā mātāpono o te ao Māori e pai ai, ā, tāna noho tahi me te wānanga tahi ki ēnei upoko o Te Moananui-ā-Kiwa e eke atu ai pea, ā, ki ngā taumata tiketike mō ērā whenua. Kua mōhio pai mātou ko te kaupapa matua mō Te Moananui-a-Kiwa ko ngā kaupapa āhuarangi. I tae atu mātou ki Scotland mō te COP26, i reira i whakatakoto ā mātou nei hiahia o Aotearoa nei i raro i te maru o tēnei kāwanatanga, atu i tērā ko ā mātou nei whakaaro nui ki ngā kaupapa kia whakangāwari, kia māmā i a rātou kei Te Moananui-a-Kiwa.
Kei te mahi tahi te Manatū Hauora ki te Pātaka Whaioranga ki te whiriwhiri huarahi ki ētahi rongoā e aukati nei i te urutā Mate, ko Roputa Maki kua tae mai ki Aotearoa. Ko te tuatahi ōna atu roro nō konei, ka i ōna tau 30 kai Tāmaki Makaurau e noho ana, kātahi anō ia ka hoki mai i tāwāhi. I tēnei wā, e 50 ngā whenua i te ao e urutā ana te mate ko Roputa Maki i tēnei wā. Ko te whakahau a Te Manatū Hauora kia mataara te hunga ki ngā tohu mate, mēnā kua tae atu ki tētahi whenua e urutā ana te mate nei. Nā Kaituā ake inā whakatairanga ka tirohia te kaupapa Dry July kia ū tonu mai. Nau mai anō. Ake nē mānā pōti rangatahi Māori e eke ai te Pāti Māori ki tētahi tūranga matua te kāwanatanga i te kōwhiringa pōti e tū mai nei. Inā rā, whakanā kua hori, tū ai tētahi hui a te pāti, arā ko Matike Mai Matariki, ko te eke angitu ōna rangatahi i roto i te ture, nā Mahinatoi me te rongoā te aronga. Heoi kāre i oti i konā. Kei a Herewini Waikato te roa nā tōnā whakamārama. We were just having this talk over there having a coffee. Deep wānanga.
Matike mai Aotearoa, matike mai Matariki, matike mai te iwi Māori. Kua tae ki te wā, mā tātou anō tātou e kōrero, mā tātou anō tātou e rangatira. Hei anō tātou te mirimiri me te whāwhā i ngā kaupapa Pākehā, hei oranga mō te Pākehā. Kua tae te wā, me e waihangatia i ngā kaupapa hei oranga mō tātou.
Ko Matike Mai Matariki, he pae māngai Māori e whai nei ki a Tanuku te tuanuitanga o tauiwi, kia māia anō a Aotearoa taketake. Ko tēnei kaupapa, ehara i te kōrero noa, me pēhērā te whakatutuki i ngā koroingo a tātou mātua tīpuna kia whakapaua ko tō tātou mana motuhake me tō tātou rangatiratanga ki te whenua nei. E tika ana kia wānanga tātou i tēnei waho o te tau. Koinei te wāhanga i wānangatia e ngā mātua tīpuna i ngā wānanga nui, ngā take nui, ngā take roa. Nā reira, ka nui taku harikoa kei te whakatūria mai he kaupapa pēnei i tēnei waho o te tau. He ōhaki nā Moana Jackson, tērā te māngari nui mā Te Matahia Pō Safari Hines o Rangitāne. Kia whai wāhi ki te pae nei, hei waha kōrero mō ngā pōrehurehutanga e pā ana ki te kawenata matua o te motu me Te Tiriti o Waitangi.
Me whakatinana i ngā whakaaro, i ngā wawata i whakatōkia ki roto ki Te Tiriti o Waitangi i ēnei rangi tonu nei. He nui te māharahara i roto i te iwi whānui, kaua pea te iwi Māori, engari nā Pākehā katoa tēnei whenua whakaarona, ā, he iwi tahi tātou. Tino kore nei hai whakaaro ana, pēnā. He tīmatanga pai tēnei kaupapa ki aua, kia whakatōpū i a tātou ngāi Māori ki te kōrero mō tēnei tūāhuatanga, te mana motuhake, ki tā tātou e pai ai. Kia wetekina te here i ō mātou māngai, kia puta te kōrero tōtika. Whai muri i ētahi uiuinga pōti, ko te Pāti Māori kei runga, me te rironga pea i a ia te whakapōtaengia o te Pāti Matua i te kōwhiringa e tū mai ana, ko te mahi nui mā Waititi ko te anga whakamua. Mā te tahi hēneti o ia kaupapa ka whai tahi tāra ki tō tātou oranga, me pērā pea taku kōrero. Engari, me mahi tātou i ngā mahi. Kauaka tātou e ruku atu ki roto i ngā kaupapa whāwhā, ā, rāwekeweke noa hei oranga mō tauiwi. Kua roa tātou e mahi tērā mahi. Ka whārikihia e te Pāti Māori ngā whāinga o te rā nei ki Parimata āpōpō, Me te manako nui, ka taringa areare mai rā a Pirimia Jacinda Ardern, he rōni Waikato, te ao mārama. E mōhio whānuitia ana a Nina Kei Tāne tino rau mō āna mahi angitu hei kaitohu o tētahi pakihi waiata puoro, hei tuahine hoki ki te kaiwaiata rongonui a Tiki Tāne. Engari i tēnei marama o Dry July, kai te whakarite a Nina Kei, Kua neke atu i te rua tekau tau e noho pare ana i te waipiro i tētahi kaupapa kohi pūtea e kī ana ko On the Waka, hei tautoko i nā pārurena o te mate pukupuku. Kai tā mātau tauira karere a Te Rito, a Kahumako Rāmeka tēnei pūrongo.
E whakanui ana a Nina Keitāne tino rau i te 21 tau waipiro kore mā te whakakotahi he huinga tāngata e aru ana i te huarahi ki te ora.
For me it's easy right māmā noa iho because twenty one years it's just another month you know what I mean but for this these whānau for some of them it's a huge deal to commit to a month of sobriety and I I just feel so incredibly like proud of them so um the main um catalyst for me was becoming hapu with my first son. I tāna rangatahitanga ka taka ia ki ngā rāngai taukohi mahi ai, nā tēna ka tau mai ngā taumahatanga o te waipiro me te tarukino.

Ā, ka pāngia tana matua ki te mate pukupuku ki te Ateroa, ka meatia ākuanei ka mate. So we were very, very fortunate we got to spend that time with him, but just seeing how quickly it took him out, you know, it was like, man, that's tough, cancer is, oh, you know, he tino ngāngara te mea, cancer, nē, so. Hai tā Tāne tino rau kua penapena tōna 3,800 tāra i tēnei wā, ko te whāinga kia eke ki te 5,000 tāra.
You know, I'm a grandmother now as well and that just really heightens for me the need for me to continue on this huarahi because I don't just have my tamariki's eyes looking at me, I have my mokopuna as well.
Ko te manako nui mā ōna waka kia tū hei āhuru mōwai mō ngā mema nei. Kia waiho mā ngā wheako rātou e ārahi ki te ao o waipiro kore, kaua noa iho mō te marama o Hūrae anake. Kahumako Rāmeka, Te Ao Mārama.
Ki te ao hākinakina ināianei, na ko te matapae a te kāpene takirua o te kapa Ōpango Māori a TJ Perenara, Ka tino whakamātauria rātou e te kapa o Airani i te tīni kēkē i Te Whanganui-a-Tara apōpō. Ahakoa tā rātou hinganga nui ki te kapa Ōpanga o Māori i te tākoro tuatahi, i hoki ururoa mai a Airani me tā rātou wikitōria ki te kapa Ōpango i te Rāhoroi kua hori. Ahakoa he nui ake te wero mā te kapa Māori ināianei, kua rite rawa rātou.

Ko te kaiako o te kapa kapona ko Kahurangi Noeleen Taurua, kai te noho taratahi ki tōna kāinga na tana pāna ki te mate korona. I te wā e whakatika ana tana kapa mo te whakataetae Cadbury Netball Series, e whā nā rā te roa, timata mai ana hei te Wenerei. Ko tana kaiako āwhina ko Debbie Fuller ka tū hei kaiako matua, a ka āwhina ia e te kaiako o te kapa tuatahi o Aotearoa, e Reinga Bloxham. Nā Kaituā ake inā whakamatuatanga, nāna te reo rongonui i runga i a My FM, engari, ko nā ringa mekemeke o Tegan Yorath ērā ka whai hua mō te haumaru i te hunga kua mau ki te mate hinengaro te take. It's been so um pivotal in my journey with mental health, just boxing in itself. So it I does feel like I'm a little bit like, as corny as it sounds, like fighting for my life a little bit, that's what it's felt like in the last couple of years.
Hoki mai anō. Nā kia huri tātou te tuatahi ki ngā matapae huarere mō āpōpō, kāre hoki te pae nā kōrero. Ka mārire haere te marangai ki Kāetae hai te ata, engari kia tūpato tonu koutou i te riri o te hau. He kōrero whakatūpato ki Tāmaki Makaurau mō te hau waho ki ngā wāhi mārakerake, he patapata i āwhā hoki ki Rotorua me Tūranganui-a-Kiwa, ngā motu, he āwhā te kōrero. Ka rīria rawa e Tāwhiri hai te ata moata ki te whakanui a Tara, ka weriweri hoki te āhua o te hau pītonga ki Whakatū, ka marangai ki Ōtautahi, engari tahuna, ahakoa he ua kōpata noiho, e whitu noiho te taumata pāmahana. Waihōpae he hau marangai te matapae. Nā ka hau te rongo i nā ia rere reo irirangi mō Tegan Yorath e whakarite ana mō te pakana nui i nā wiki e rua. Ko te kakari atu ki a Honey Hireme Smiler ki te pō whawhai Fight for Life ka tū a te 21 o tēnei marama. Ka mutu ko tana hoariri nui kai tua noa atu i te ao mekemeke. Kai a Raniere Harrison te rōna tōna whakamahuki. Kei te ha puta o te riri e haere ana. He pakanga nui taioreore te haere ake nei. I think that's why I'm really passionate about this and I'm trying to give this my all because it feels like so close to home for me just going on this journey. I didn't expect to like get upset and cry. Kua taikaha kē ake a Tegan Yorroth i roto i te tau nei, nā kua pūkākā mai rā hei kaimekemeke i te pōmekemeke tonu o Fight for Life hei tērā rāpare. Hoina anō tāna, he nui kē atu tana pakanga

Kei tōna iho ko te hāpai i ngā tūhai kaupapa katoa e pā ana ki te mate hinengaro me wā tātou tamariki mokopuna, e ai tā rātou ko te nuinga he Māori. We grow up in a culture where we only speak when we're spoken to, so for a lot of our young Māori and Pacific Island young ones, they're growing up in an era where they don't have a seat at the table, they don't have a voice at the table. Haramai te pō tātāwhāinga kua whakaritea, E ao tonu ngā tukinga e whitu o te pō. Ka tuanaki atu ngā ōpango o mua, arā a Liam Messam rāua ko Carlos Spencer, nā ko te whawhai nui o te pō ko Kevin Mealamu ka tukituki ki ngā ringaringa tere o te karapu rīki o Taniwharau, arā, o Wairangikōpū. For us it's not always about money, it's more about the message and the kaupapa because at the end of the day it's it's all our kids.

E tika ana rā kia pakari kē ake, a haere ake nei. Rāniera Harrison, Te Ao Mārama.
A Kāti, koina tā Te Ao Mārama i tēnei pō. Mō te whānuitanga o ā mātou kaupapa, tēnā tirohia tā mātou whārangi ipurangi Te Taupānga a Te Ao Māori News rānei. Ana i te poi a Hātea me tō rātou tū ina haka nahau a a Te Tai Tokerau 2021. Kia māoriori te noho.